Düýnki çykyş edipdirler Myrat Gurbanow bilen Ak Welsapar, o soň aňyrky bir Çeloýek newidimka oň nemesini. Şoň çykyşlaryna jogap bermesem bolanak. Iki müň on dokuzda Ablýazowa men jaň etdim. Dogry. Ýöne, Ablýazow bilen gürleşip oturdyk, men näme, şeýle şeýle aýtdym, my pakuruw guýdýaň diýdim. Şonda maňa aýtdy, bizden mysal alyň diýdi, biziň DVK çatymyz bar diýdi. Hemme zatdan menden alyber diýdi, görersiň diýdi-de. Ýöne saňa diýdi, ýanyňa soratnik gerek diýdi-de. Mende bir adam bar diýdi. Şonda sen maňa jaň etdiň, men saňa soopşeniýe urdum, sen maňa jaň etdiň, men saňa soopşeniýe goýdum. Sen aýdyň meň taktika strategiýa meňki diýip hemme zatlary men taýyn edip çykardym diýip. Sen adamlar gabatlaşdyryň DVK beren DVT daže adyny biz neme etme üýtgetmedik sebäbi men DVKny bara gowy gördüm. Sen daže suradyňy şeýdip duranyň sen daže neme kak o elektron adresiň ablýazyňky ýaly Kurbanow MK diýip ýazdyň, o Ablýasow K diýip düşür, ikiňiziň tapawudy ýok. Bukwaýna iki sözmi, iki neme, dwie bukwy raznica-da. Hemme zat sen kopýa. Indi sen aýdýaň, bir aksiýada goşulyşmady, çetde durdy. Ä kim aksiýalary obýewlýär etdi?

Men Hýustona ýüz adam deň ýigrimi adam miting edildi. Onam bara näme diýseňem DVT-ň bara bagyşla näme diýseň o taýda bara DVT-ň nemesi ýokdy. O amerikans ogullar bara biri arassa oglan. Galylar öz intereslerini presledovat etdiler. O disitno taýap olar Status gerek. Amerikada galar ýaly. Sen lider hasabym etmezlere. Şu neme nemä bardyň sen Pitsburga? O stoluň başynda düýeji oturdy. Seni wap hiç kim hasap etmedi. Men saňa aýtdym aý ýeriňi bil diýip. Sen meni oturdyňmy? Ka içip içip çyky, içip içip çyky. Senden gaýta menden gowy wiski soran. Dur Sultan nemä düşen? Men bu zatlara da aýdan. Indi Tursiýada men neme edipdirin, masgara bolupdyryn. Ä sen baranda ýadyňda ýokmy? Ço ty dýel? Menden sowet al konsultasiýa alma ediňmi? Sen gostinitsadan çykmaga gork ediň. Ikinji gezek sen gidende masgara bolduň. Adamlary taşlap gaçyp ýördüň, men pokushasiýada otyr. Sen pokushasiýadan-a seni urjakdylar. Ä sen fransuski pasportyň bilen kwalifikasiýa çorny poýas aýkido bilen sen özüň gorap bilmediň. Sen nädip halky gorajak? Sen ýeke ük halky däl. Sen öz maşgalalaryň bar a. Özüni snemäňi gorap bilmediň sen. Agyň ýadyňda ýokmy Gazagystanda myžžygy çykyryp uranda sen oturyp kagyz bilen göreşdiň. Indi sen çykyň ugroza suda sudom diý trend etmeli diýdi. Pažalysta. A mende kak minimum üç dört statýa bar. Seni bar o taýda türmeden çykararýar. Za finansowy, bizde finance frod diýilýär bäri. Finansowy mahinasiýa, finansowy moşenniçestvo. Mende registrasiony nomerler bar, kagyzlar bar, daže inwoýs. Sen aýtdyň men hiç zat tölemedim. A sen özüň aýtsaň bolýar a, kak munisipolitetden näçe a pul aldyň. Nirä rashodowat etdiň. O zatlary näme üçin aýdaň a? Sen zwizda, zaзвездиться etdiň. Ýutubnaýa zwizda.